Selamat malam bala pendengar semua. Nyadi baka ke malam tu ngarap ku kita semua tau gerai tau nyamai lantang senang nguan menua. Lalu ngarap ku kita bala pendengar semua udah tembu ba semua pengawa ti dikereja kita baka ke mandu lauk, ngadu ke utai di dapur. Au. Nyadi terima kasih ngagai kita ke sempat meri masa tauka meri magi jam ninga semengat rengat ke dua puluh. Nyadi nibuh kitai muai masa kitai lalu neruska semengat rengat ke dua puluh tau ah. Pia ke mui tampung atu. Derumeh panjai din lemai nya rengei ngangau ke sigau. Ngirup nyepi jua ke baru udah tatua iya lemai nya. Ukai semina Sigau aja, bisi berapa iku sida serumah bisi tesau iya maya nya. Ngirup mih sida sebuat lemai nya. Sesekali mata Renggi nyeling Sigau tiap kali lebuh siku nya ngelangak kai jua. Nyau pemuas iya berandau dia, Sigau pen minta diri engka mulai kediri ke bilik. Udah aku enggau nyona lah agi tu. Sebingau asai pala tu ka pepedis asai dada tu, ku Sigau. Au meh enggau belubang meh pia ku Renggi sambil matai nyeling sereta tuchum meda Sigau. Kebendau iya setiap kali lebuh nuang ijuk dalam gelas Sigau, iya pen bisi nyumpan utai kena patut empa iya nya rachun. Ati nuan sekali tu lagi sigau rengi tuchum baru datai di bilik. Datai di bilik sigau ngali kediri laban enda nyamai asai. Sara apai nuan kangau makai seraya sida nusun chapek berenah makai. Benung sida nyalin ai nyau tebeka ganu dipegai jari iya tekenyit ninga nyawa anak iya nyerauh. Indai! Indai! Kangau Sara ti ntudi enggau leka sabak. Lapa nuan? Nama utai sabak ke nuan? Sinda nanya anak iya Sara. Aa apai indai! Sesedan Sara nyabak. Nyau enda tepansut ke leka jaku. Begui Sina niki ke tangga sadau dia iya berumban baban napatka anak. enggau laki iya. Datai disadau dia tepati kutu Sina meda pendiau laki iya nyau pupu nyawa ngelangit leka mata. Apu barai meh nuan ti nyau bansa tu apai enu. Nama utai pakai nuan ngasuh nuan mega tu? Sina murus dada laki iya sereta ngendas mua laki iya. Ngirup enggau sida renggi iya tadi indai, aku meda aya nya ngangau ke iya, ko saut Sara indai nyaut indai iya. Peragan mati sida anang amat ukai sekali dua laki nya udah ngasan nya. Tang tu ke empat kali. Sina enda munyi tang dalam ati iya enda kitai nemu. Iya beguai ngiga utai ke enda muai rachun ari tubuh laki nya. Tang sekali tu rachun nya ukai sebarang rachun. Nyau chelum gaya tubuh kaki iya laban laban nya nyau pemuas iya berati. Iya pen bejaku enggau anak sara. Anak, tiap kalai apai nuan begulai ngirup enggau aya renggi sigi penusah ba keto belama ulih apai nuan. Suah aku madah enda ngasuh apai nuan begulai enggau sida renggi. Tang apai nuan enggai sekali mening jaku aku. Ari suba aku endang nemu aya nuan renggi nya lain pendiau. Nyin mit. Anang enda nangi nuan begulai enggau iya. Ari gaya mua iya aku nemu iya bisi utai ka gaga ba nuan. Anang mantah aku baka pen nuan. Ko Zinda merunding mua anak dara iya nya. Sara enda memunyi ninga jaku indai munyi nya. Dalam ati iya asai enda pechaya ninga utai ke baru deh sebut indai iya tadi. Enda patut meh mit nya bansa nya. Tari mit munya ti begulai ku iya. Sara ke nyet lebuh iya ninga nyawa indai iya merak iya. Nama pengawa nuan ke nuan iya? Nama nuan enda meda apai nuan setengah mati? Ambi utai ku aku nyin tadi, ku indai iya madahka Sara. Enda kala iya meda indai iya bansa nya. Mimit pen indai iya enda kala besai jaku enggau iya. Tang sehari tu Baka ke bisi amat utai nyeruga ati indai iya peda sara. Belubeh sara angkat ngambi utai ku indai nya udah sekali ga suba sara meda indai ngubat apai iya maya iya bedau mit suba. Baka nya meh apai iya laban rachun baka nya. Malam nya Renggi tama ke bilik ke sida sara nanya ke Sigau. Ni apai nuan Sarah? Meda nadai ayan ke ruai? Ngelama tu duduk di ruai belama iya. Ngerurik jara. Pia ku Renggi. Sigi sengaja tama kia Renggi nya laban ti ka nemu bekeni gaya sigau pengudah ti makai rachun ti udah simpan iya dalam ai sigau. Eh, dia mia tinduk, mabuk. Nya pengudah diberi nuan ai ai nuan chukup bisa lemai tadi. Sigi sengaja seindah nyindir enggi. Sara enda munyi nemu iya reti utai ku indai nya tadi. Seindah merening Sara enda ngasuh Sara nyebut jaku enda nama ngagai Renggi. Peda nyo balik mua Renggi ninga seindah nyebut sigau semina tinduk laban enti mabuk. Pansut tu deh renggi mai mua nyau reregun. Berasai endau ati iya pedih semalam nya. Bula amai orang ti meri aku racun nya. Nama sigau nya nadai nenama deh. Enda mati. Dinga nya degum dinding pandam renggi. Bini iya enggau anak iya ngelila ka aja ulih renggi ti bansa nya. Semampai enda puas ati belama. Semampai enda kala lantang belama pendiau sigi amat kenu ku iya. Petara nama meh ngibun Sigau bangat enda ulih dipenyati iya ari munya. Nya utai ti benung runding iya maya nya. Nya bala peninga semua. Dinga dikita. Renggi tu tadi ka munuh Sigau tu tadi au nyu kasih enggau ga ninga tudah Sigau tu tadi ku jaku ngirup kitai dikangau ke orang nyadi iya ba aku renggat ke dua puluh atu au bisi pengajaran mimit iya ba aku nyadi bisi mimit ka dikunsi ka aku enggau kita. Nyadi enti kitai lebuh kitai bisi pengerami tauka kitai ngirupka diri ba rumah panjai iya ba aku manah agi kitai bejimat jimat au berhati-hati. Nyema dalam siti rumah panjai tu enda semua iya orang dalam semua rumah panjai nya bisi rapat tauka tauing kitai ba lebuh maya ke kitai bebakih neh bala peninga. Enti kitai ti sigi ti sekala begulai enggau orang, orang ti sigi ti semampai begulai enggau kitai nya tadi deh nemu kitai orang nya bekeni. Nyadi orang ke sigi ti jarang enggau kitai bakih tu kitai tu sigi ari ada nyentuk ka kitai tu besai kitai tu sigi ti jarang bakih enggau orang nya taja kitai tu siti rumah panjai nyadi kita ngenyit iya tu tadi mai kitai ngirup ba dia bala peninga mesti ka bejimat mimit tau mesti ka perati kita nama utai ke diberi ngagai kitai lebuh meri ai kitai tau. Meda nama utai dalam gelas nya. Nyadi kitai ke bisi penemu-penemu bukai tu nadai masalah ngin utai baka nya. Siti agi bala peninga enti lebuh kitai bepakai ke utai begulai ngan orang tau peratika dulu meng utai ke deka nempa kitai nya. Nai kitai tu bisi kena utai da beri orang laban menua diatu bisi menua ti ngembuan penemu. Nyadi kitai tu tadai nyu endur orang nguji ke utai sida iya. Tau ka kitai tu bisi masalah enggau orang biak kitai tu bahaya meh kitai tu kira ka matik ati. Nyadi kira ke kitai lebuh begulai enggau orang begulai manah-manah kitai bala peninga semua au.